û ew ê azad ke bila bizifrîte dev bavê xwe. Yê piştrast mezinekê wekî te vê daxwaza me a biçîk red nake. Ey kuro neviyet pêxember a, hewa çi cenabê Yûzersîfî divêtin? Hewa bendeyek divêtin. Ma çi cudayî di navbera Binyamê û kesekî dî de heye? Mam çi pêdivî bi benda heye?

Hêşta birayê hewa peşîmaniya xwe diyar nekiriye ser vê tawanê û pêdiviye bihête sizadan. Ev ê efsanehî ye. Ew dê li xwe zivrîtin. Êrîş rasta ev çendê efsanehî ye. Anku tewbe kirin û li xwe zivrinî efsanehî ye. Belê pasende kat niyasim heta nûke. Tawan û gunehê dikirîn û xwe nezivrîne ve.

Mesûz û peymanek beramberî xudê dabo babê xwe ku em bê Binyamin ji Misirê nezivirîn. Vê cem din û ke çawa bê Binyaminî çine Kenanê. Nexasime berî nû ke me dilê babê xwe yê şandî ji ber berzekirina Yûsivî. Ya Şemiyê nexweştir ew e. Ew dê çawa bawer kerd ku Binyaminî dizya kirî û serwerê Misirê ewilî hêlo li dev xwe. Wî demê em gelek biçîk bûn û me çiwê zordariyê nezaniya wan mekirî. Û nûke me piştî Binyamîn ji dest ve dê dest xalî çîne dev baboyî. Û aha em du nûke şinîka pê Hesîn û bi wê zordariya me bi serê birayê xwe yê biçîk de înayn. Hewa çikir lawî, hewa binyamê berneda. Hewa di gul serwerê misê zelamekî baş e û dilovan û xudan wijdan e. Paçilê hat. Nizanim. Ez tênagihim. Hemî tişt nîşkekê vehatine guherîn. Tu dabî jî ev e ne ew Yûzar Sîfê berê ye. Baş e pa em dê nukel çi key? Zî bin biryarekî bidin. Em dê nukel vêrî bin yan jî biçîn? Ez. Ez. Ez qul gel hewe nayim. Mera mamo ez nazifrim ev e. Ez nazifrim e Kenanê heta babê min destî li yê bide. Hîn herin. Karwaniyên Lîvya we hîn herin.

Baş e eger careka dê em hatîne Misrê dê çi hate bîn neve? Xaniyên bazirganên bendeya dê li wê rê ku dibînîn. Herin! Da biçîn. Werin da biçîn. Xema bavê min geleka giran e. Demê tu tinê ji dîrê wî çehedar nebûn. Xwe vêga bikem her tu dîrîn dê çawî hedar hebît. Bade tiştekî bikên da xwedayê mezin carek odî me bigehîn teyêk ve. Ma wisa? Evet ez jê wergirtim. Xema ne xwe. Li nêzîk dê xwedayê mezin me hemiya gehîn teyêk. Belê pabira ez ê piştrast im. Bavê me hedara dîrkeftina me her dika nîne.

Belê bavê me, hêşta Ismaîlê di xwe nekirîne qurbanî. Hon ku ji ber vê çendê Xwedayê Mazin tu û bavê min jêk dîr kirin. Ev dîr keftina ev dîmayîk nahêtin. Her ji ber vê çendê bû her demekî min viya ba bavê xwe bi hebûna xwe agehdar kim. Xwedayê Mazin dest tîrî neda. Hon ku piştî vê veqetiyanê em yê careka dî em vê gehîneyê ku dibin. Çi guman tê de nîne. Piştî bavê me em her du ji dest dayîn. Dê careka dî gehî nêgive. Xema ne xo. Li van nêzîka dê careka dî bavê xwe bîn neve. Tu ya di bilindtirîn astê dilovaniyê de esî nat. Nimûnê mirovê timam ji dilûvanî û hejekirnê û viyanê bi tinê Yûsif e. Tu bêjî ev a heya min bi tinê ye? Bara pitir ya mirova guhê xwe dene Yûsifî û xwe têline pîv ya hejekirn û viyanayî ve, ne ku ya Esînatê. Min her ji biçîkatî were Yûsifê bi xwe dan kirî û min xwe nêzîkî dilê wî yê pirrî dilûvan û başiya wî kir. Ser wî sere derya req ewa digel min kir. Ewî heşhemî xizmetkarê di min kir û heşhemî benda jî dikir. Erê tu zanî ku evîna te geleka mezin e dilê Yûsivî de? Ev çend hebû min diyar nekiriye. Belê, ez vid berê xwe dana wî dat înme derê. Tu dê bi çi şêwe bersiva vê evîniyê de yî? Nizanim. Ya ji min behişta ez a ser xerîbî û hejêkirina berî vî demê nûk he. Belê piştî ew xerîbîya berê nemayî. Ez nizanim. Yûsif pêxemberê Xwedê ye. Hezî kirin û evîna wî ji heza derûnê wî dernakevin. Û ew çi kare encam nade bê destgîriya Xwedayê xwe yê mezin û dil û van. An ku me re ma te ew e diyarkirina hezîkirinê fermaneke ji layê Xwedê ve. Berî çapê te rom bin û tu bi zivirya jiyê gencatiya xwe ve firman bi wî hat got û bûye hevjîna wî. Ji bîr neke guhdarîkirina fermanên pêxemberê Xwedê erke ser me. Belê ba min guh li çi tişta nebûye û min hejîkirin nedîtiye. Ez nizanim eger hato rojekê hejîkirin diyar kir ez dê çi kem? Ez nizanim ka dê şem hejîkirina Xwedê û Û di gel hejîkirina kesekî dî dilê xwe de hilgirim? Her çawa bît, bayê dilovaniya xwe dê hemî demek dest mirovî nakevî. Hişyar bî, evî bayê dilovaniyê ji destê xwe nebeyî. Bayê dilovaniya xwe dê her dem û gavekê berdewam nabîtin. Hişyarî xwe be, ji vî bayê dilovaniyê dîr nekeve.

Mamê Yehuda, erê babê min lawîl kîrê ye. Hûn netirsînin. Ew silamet in. Bawir bikin çil wan nehatiye. Werin da biçîn.

Boçe boçe her carekî în karê we xerekî dike ne vîya kare sazekî. Boç! Yê aram be bab. Çi tiştî nexweş çênebûye bawer bike ew gelek silamet in. Binyamîn û Lawî her du sax û silamet in. Tiştekê çêbûyî. Belê bab tu bi çi renga bawer ji me nakeyî. Çimkî tu jî wekî me bawer nakeyî. Baş e hekere ew sax bin. Babûçî gelo we nehatine ve. Kurê te yê bûe bendeyê serwerê Misirê. Çimkî ewî kareke gelekê kirêt kir.